Chibai leh vek u le, vawiin chu hei dry chilli hi ka rawn siam dawn a, ka hmarcha rawn hman tur hi hei vai hmarcha vai dawra an zawrh ang kha a ni ta, hei hi zaman a nia maw, chuanin red chilli powder hi hei hi. Za thu eh sawmthum man a nia chuanin hei hi maida a bawlhlo tur ho a ni chu aw chuanin chi hi kan mamawh ang a hei hi chhawhchhi a var chi chhibum kan ti mai a hetiang hi kan tel ang a chuanin ajino hi chu kan duh loh chuanin ah chicken powder te pawh a tel thei a chuanin heng ho heng ho hmang hianin dry chilli kan rawn siam dawn a ni. Aww a tawp thlengin min lo en sak leh ula like comment kha min lo tih sak ve hram ula a theih phei chuanin min lo share sak ve ang a min lo hype sak ve bawk dawn nia u aww i lo siam tan ang. Bakcheh hian helai hmawr hi tiang kan cut anga chuanin a kuaha ti hetian kan zuk kan zuk cut leh anga tihian a mu hi paih chhuah vek tur ania maw. Ai rat pawh ngai chu ang lo, tikhuanin hei a lan dan tur chu a lo ni ta a, tikhan kan lo ti vek ang aw. Tui pawh hei a lo saw bur bur tawh a, kan lo thlak tawh ang a, tuiah khan ti hian kan nem phum vek ang a, chumi hnuah kan chhin ang a, minute nga hnuah a hmin a ni mai. Minute nga ka chhuan hnuah hei a lo hmin ve tawh a tihian kan lo off ang kan chhumna tui kha tihian kan thli thlawr hul vek ang a chuanin a ro hnuah maida te nen khanin mix tawh mai tur a ni a lo in thli thlawr chhungin tel hi tihian kan lo chhuang hmui phawt ang a. Tunah kan lo siam tan ang a, hmarcha hi ka ti zo vek lo va maw, Nikina a hran pahin ka ti leh nghet a, a len lo vangin hetah hianin Maida hi ball khat ang vel hi kan hmang dawn ni chu. Tian in tlem te te in vawi khatah kan pe rih phawt ang a maw? Duh ang tawk a han hmeh vel kha ka duh a, chuvangin hetah hianin hmarcha kan chhumna ah khanin kan suan daih ang e. Chuan Maida hi vawi khatah thlak teuh lovin tlem tlemin ti hian kan tiang a, chuanin hei hi chhawhchhi kha chhibum kha maw ti hian kan thlak ve bawk ang a hei hi ajino hi duh chuanin a tel loh theih tho a kan lo tel ve ang aw chi-- Chi hi a al lutuk a hlauhawm a, chuvangin tihian vei khatah kan phur vek lo vang a. Red chilli powder hi kan telh ang. Pack khat sawm thum man kha a chan ve vel telh. telh ve tur nei chu kha chu kan duhthak dana zir khan a ni mai duh chuan a telh lo thei tho a tikhan hneh takin kan hmeh tawh hnuah khanin kan kang tawh mai dawn a ni tel pawh hei a lo sa tawh a kan lo thlak tan tawh ang. Chutia kan thlak khuanin kan chawk vak vak lo vang a, tlem ah a rawn a rawng kha a rawn ti nge niang a rawn duk deuh hnuah khanin kan let chauh dawn a nia. Tikhan kan duangin alo in fry tawh a kan suan ang. A ri chu in hre thei ang chu. Kan kan zawh hnu khan lehkha faiah pharh deuhin ti hian kan dang a. Chhin miah loh tur ania kan chhin kha chuanin an nel vek ang a, a tui dawn lo. Hete kan dah kha chuanin a ram tha dawn a maw, a tui em em dawn a nih chu.

Aw le, tun atan chuan kha tih zawng kha a lo ni leh ta a, a tawp thleng min lo en sak leh avangin ka lawm em em a, next video kan inhmu leh theuh dawn nia. Tui khawp mai. Good.